Икки уон икки сыллаахха диэри Саха сирин салайаачыта Саха сирин президенин дэнэритэ. Онтон икки тыйынча уон икки сылтан глава ол эбэтэр Ил Дархан дэнэр буолбута. Сахалартан бастакы Ил Дарханы кимин билэҕин? Сырдыах Егор Афанасьевич Борисов. Кини кимий, тугунан биллэрий? Атырдьах ыйын уон бэһис күнүгэр тыһыынча тоҕус жүз биэс он түөрт сыллаахха Чурапчы улууһугар Чурапчы нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Бу дьиэҕэ улааппыта. Бу сахалартан бастакы тыл үөрэхтээҕэ Семен Андреевич Новгородов атынан Чурапчы орто оскуолатыттан үөрэнэн саҕалаан Новосибирскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтун бүтэрбитэ. Икки тыһыынча үс сыллаахха экономическай наука доктора буолбута. Кини бөдөҥ государственнай, политическай уонна общественнай деятель. Егор Афанасьевич правительство чилиэнинэн уонна председателинэн барыта сүүрбэ сыл үлэлээбитэ. Икки тыһыынча уон, икки тыһыынча уон аҕыс сылларга бүтүн Саха сирин салайбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон аҕыс сылларга Саха Республикатын правительствотын председателин солбуйааччыта. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон аҕыс, икки тыһыынча сылларга тыа хаһаайыстыбатын министрэ. Икки тыһыынча, икки тыһыынча үс сылларга Саха сирин тыа хаһаайыстыбатын научно-чинчийэр киин директора икки тыһыынча икки, икки тыһыынча үс сылларга Саха Республикатын Правительствотын председателин бастакы солбуйааччыта икки тыһыынча үс, икки тыһыынча уон сылларга Саха Республикатын Правительствотын председателэ икки тыһыынча уон сыл бес ыйын уон сэттис күнүттэн икки тыһыынча уон аҕыс сыл ыам ыйын уон аҕысыс күнүгэр диэри Саха Республикатын Ил Дархана. Кини Ил Дарханныыр кэмигэр барыта унаҕас тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки араас хайысхалаах объектар тутуллубуттара. Икки сүүс сэттэ үөрэх кыһалара. биэс сүүс сүүрбэ үс олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыба уонна энергетика объектара сүүс биэс культура уонна искусство дьиэлэр уон сэттэ тыһыынча икки жүз он икки олорор дьиэлэр сүүс төрт доруобуйа харыстабылын объектара үс жүз аҕыан биэс тыа хаһаайыстыбатын сайыннарар объектар Аһылан тоҕус спортивный объектор. Чөл олоҕу пропагандалааһыҥҥа арыгыны атлаһыны бэрээдэктээбитэ, тустаах сиргэ онно бириэмэҕэ атланар буолбута. Икки тыһыынча тоҕус сыллаахха Восточная Сибирь Тихий океан айылҕа гааһын ыытар ситим Саха сиринээҕи салаата туттуллубута. Икки тыһыынча уон төрт сыллаахха тас дойдуларга айылҕа гааһын ыытар Сила Сибири диэн аан дойдуга биир саамай бөдөҥ тутуу бырайыагын аһыллыыта Саха сиригэр буолбута. Бүлүүттэн кэлэр гаас үһүс ситимин Намҥа барар гаас иккис ситимин уонна Өлүөнэни аннынан илин эҥэр улуустарыгар гаас ситимин учаастактарын туттарбыта. Саха сирин үгүс улуустарыгар гаас киирбитэ. Егор Афанасьевич Борисов билигин икки тыынча уонаҕыс сылтан Федерация Сэбиэтигэр Саха Республикатыттан ананан сири оҥоруу уонна айылҕаны туһаныы боппуруостарыгар Председателэ солбуйааччынан үлэлиир. Кини туһунан элбэҕи билиэххин баҕарар буоллаххына, бу кинигэлэри аах. Библиотекаҕа сырыт!